Mae'n prysuro yn y gweithdy. Mae'r coblynod bach diwyd yn gweithio'n galed iawn i gwblhau eu rhestr anrhegion cyn bod y dyn bach boliog, barfog, yn eu dosbarthu nhw i blant bach da ar hyd a lled y bydysawd. Ond beth am Cadi ac Arwel? Odyn nhw wedi dewis anrhegion ei gilydd eto? Ac ydyn nhw wedi bod yn ddrwg neu'n dda? A sgwn i os mae'n mince pays i'n barod yn y ffwrn? Sdim ond un ffordd i fynd o allan. Nom, nom, nom, nom, nom.
Gwna'n siŵr bod ti'n tshecio'r rhestr o leiaf ddwywaith. Be?
Wedes i, gwna'n siŵr bod ti'n tshecio'r rhestr... Oh, dim ots. Oh, haia! Chi nôl, na hyfryd. A mae'r diwrnod mawr bron a cyrraedd, a ni gyd mewn has, fel bod ein bywydau ni yn dibynnu arno fe. A fod yn onest, mae bywydau ni yn dibynnu arno fe. Wi'n meddwl, shwt allwch chi galw'ch hunain yn goblin os na allwch chi gael y rhestr yn gywir? Be?
O'n i'n gweud, shwt allet ti galw hunan ti goblin os na alli gael y rhestr yn gywir?
Hwnna bach yn llym. Yy, ma' raid roi coblyn o lws i fi, ma' hwnna wedi! O, na, Aled, dim ti, o'n i siarad gyda nhw mewn mynd aco. O, ho, ho, aia! Ei, ei, ond dyn nhw wedi trwsio'r speaker na to. Na, ei, pan exo, dim pan ex, anyway, go, rhywun mynd.
Ara, Maen nhw yn gallu clywed ti, ni jyst methu clywed nhw, so ti'n gallu siarad go iawn. O, rhaid, wrth gwrs, ie. Ond fi yn dda iawn fel hyn, beth bynnag.
Ai, stop yn mesau yn biti. Rhaid ni gael popeth yn tip-top, neu bydd coch ei hun ddim yn gallu mynd ar y slei. Oh! Ho!
Ho! Na! Ti'n meddwl, ei, dyw hwnna ddim hyd yn oed yn werth meddwl amdano fe, on'd yw e? O! Hei, Cadi, co, fi wedi bod yn neud ymchwil, fi, co. Dere edrych fan hyn, Naden, beth sydd gyda fi fan hyn? Yn y llyfr. Ie, right. Yr anreg hynna. Oh, Mae'n i'n gwybod na'n barod, nag i ni? Ffon, Ie, ie. Yym, y dyle hwnna fod y tegan mwya debygol i bwrw arwel yn y llyged. Ie!
Aw, y llyged fi! Right, ond hefyd, mae 'na set o gerrig bach rownd sy'n dod o'r Aifft tua pedair mil o flynyddoedd cyn Crist. amser hir hir hir yn ôl a maen nhw'n dweud hwnna yw'r gêm marbles gyntaf erioed. Marbles, fel marbles bach, fel a, chwarae fe, ie, ie. A wedyn ni, mae doliau. O, oh, doliau doliau. Mae yna lot fawr fawr o doliau, co. Mae rhai fel hon fan hyn. Mae hi'n hen. Helo, pen bach. Mae fi yn hen. nag yw e? Helo, fi a Dolly hen. Ie. Na, mae rhai fel la, ond hefyd, wedyn ni, mae rhai fel hyn i gael, a rhai fel hyn, a mae rhai hyd yn oed hynach na rhein, ie. A oedd pobl arfer cymryd pethau fel hyn, co. Ti'n gweld hwnna? Co- O! Upside down. Fe ni wedi red. Rebecca, ie. Yeah. Peg yw hwn. Mm -hmm. Peg hen ffasiwn i wedi dillad ar y lein. A o'n nhw'n troi hwn mewn i hwn. Ie, yeah, ie. Yeah. Cyddi fyna. Helo! Helo fi yw Peggy! Ie! Ie! Mae'n dda! Mae'n gre, ie, ie, rhaid. A wedyn ni, ar ôl hwnna, mae y... Yo, yo! O, yo, yo, yo, yo, yo, yo! Lan y lawr o, lan y lawr o. Nawr, cyn y yo-yo, right, oedd pobl jyst yn gael stwff, a jyst twli fe, stryd at y ffrindiau nhw, ond wedyn ni, ond nhw'n dod i llun yn yno fe, a wedyn ni, oedd y yo-yo wedi gael i geni o. Geni o. Oedd hwnna'n wir ddo, Arwel? Uh, odi fi byth yn anghywir amdano teganau. Nagw. Yn hollol. Reit, so cwn i off na ddim. Roedd rai teganau Cymreig hefyd. Hmm. Roedd cwmni o'r enw Corgi yn cynnyrchu teganau o ffatri yn Abertawe. Abertawe? Yeah.
A nhw oedd yn gyfrifol am greu y ceir corgi bach enwog. Tipyn bach fel hot Twîls te! Ie! Fi'n siŵr ie! Oedd olwynion gyda nhw, ond sai'n siŵr os o'n nhw'n boi! Boeth! Boeth! Hot Wheels, dy fe? Ie. Na, mae'r ffatri wedi hen gau yma yng Nghymru. O! Mae'n treni. Mae'n treni.
Ond mae pobl dal yn casglu'r ceir bach. Fe werthwyd un car yn ddiweddar am 360 o bunnoedd. 360 o bunnoedd! Ie! Wowzers!
In the money! Ie, a dim car iawn we, car bach we, ti'n modd? Mae car bach bach fel O, lycyn ni gael car bach fel O, bydden ni'n gret yn fe. Bydden ni'n neud fe edrych yn cool. Gyda famous lad yn ei bragio mas bass bins yn y bac. Wnt, wnt, wnt, wnt, o ie, yn y car yn drifo rownd, yn y car yn drifo rownd, ie, ie, fel yeah, hynny. Wel, ffeithiau arbennig, Arwel. Arbennig. Ond beth am wneud gwaith arbennig, gwaith corfforol. Hei mam, ma' digon i wneud, brysio! O, rhaid brysio, coeliwch de. Wel, os fi'n mynd i brysio, fi'n mynd i mynd yn y car bach, ie! Yeah. Cwestia! Ega di! Hei, hei, dyna ma. Cofio am yr holl beth amdano rwla.

Bydd y teitl yn Shwd i wneud pethau twp!
Ie! O! Ni yn werthin nhw, nag 'yn ni? Nag 'yn ni? Ni'n cael laff, ni'n cael laff, nag 'yn ni? O ydyn, ei! Ti'n cofio'r tro 'na reit? O'n i wedi cwato yn distaw, distaw, bach, a wedyn mynd 'na! A jwmpa mas ar yr afon i ti fel 'na! Gwmws fel hwnna! Two times!
Dyw hwnna ddim yn atgof da iawn i fi, actually, Arwel. Falle dyle ti gweithio bod yn ffrind sydd yn gwybod beth mae pobl yn ffeindio'n ddoniol. Ie, yeah. ti'n gwybod beth, dylen ni wneud hwnna, ie. Yeah. Dylen ni wneud hwnna. O reit, wel yy ma' raid i fi mynd am funud fach Cari... Ie. ...achos fi'n gorfod neud bach o waith ar y rester. Ie, cer di te!
Alright, twdls! Ie, twdls! Actually, fi'n ffeindio Arwel yn ddoniol, ddoniol iawn.

Cadi! Mae hwnna yn lyfylu! Ie, ie. O, cael ei darllen e, mae'n fe'n gweud, mae'n fe'n gweud, mae'n gweud. Jar yn llawn o'r holl bethau sy'n neud fi wenu pan wy'n meddwl amdana ti! O, mae hwnna'n berffaith! Dewi, darllen i fi.
Go on, then. Jar llawn o'r amserioedd hapus pan wnaethon ni chwerthin mor galed bu bron i ni wneud bibi! Chwerthin, chwerthin, widdly wee!
O, dyn ni agor rei O, nawr, ie, go on, agor e de. Ei, o'n i bron a prynu bike BMX i ti, ie? O, mae beic gyda fi'n barod! O, ie, ddim un fel hyn, mae e'n grêt! O, dim ots.
Ei, o'n i bron a prynu rŵler i ti.

Pan o'n i'n ypset gyda fy mrawd sillafu a roies di fenthyg dy dedi anwes Ffanti i mi! O mor hyfryd, diolch!
O, ma Ffanti yn cracin! Dwi'n neud un arall.
Ie, cen di den. Pan drues di neidio dros y gât yn yr ardd a chwythu trympet bach Pen-y O! O ie! Ti'n cofio fe? Ei, ni gyd wedi neud e, nag i ni? Rhedeg, rhedeg, rhedeg a

Nadolig Llawen i chi fed Miss Llais!
Hei, o ie, go on, hei, falle bod rhywbeth bach lawr fy lyn gyda'ch enw chi arno fe fed! Dyle cad! Miss Llais! O, hei, dyle darllen mwy o rein. Co, beth sydd fi fan hyn, co? Beth sydd fi fan hyn?

Mae pawb yn dwlu cael anrhegion i'r Nadolig, ond mae derbyn rhywbeth sy'n cael ei roi gyda chariad a chyfeillgarwch llawer gwell nag unrhyw beth sy jyst yn ddrud, y person sy'n rhoi'r anrheg sy'n bwysig, a'r hyn a golygant nhw i chi. So chi'n meddwl? Nadolig llawen ar Wela Cadi ac iechyd da i chi gyd.